Agoyo erokamano ni Nyasaye okinyi machielo kendo kuom thuolo maber mochako olosona mondo achak abed e studio mar Lolwe ka kawuoyo kod joge. En okinyi maber ma Nyasaye ochako timo mondo in janeno mar Lolwe TV onenre kodi kendo kuom wach Nyasaye ma Nyasaye omiyago okinyi ma kawuono Mondo wagwedhre kodi kaachiel. En okinyi mar Jumapili, ang'eyo ni seche moko in gi shughuli ma omaki, seche moko idwaro wuok mondo idhi e kanisa kata in gi tije moko ma- mag ot. To chunya gon Nyasaye erokamano omiya thuolo kodi gokinyi sani mondo wachak wanenre kodi e thuolo ma sani. Kaw ane thuoloni mondo ibed piny matin kuom dakika ma Nyasaye oketo e studio ka. Mondo wawinjre kodi wach ma Nyasaye dwaro ni mondo mi awuoyi gokinyi ma kawuono. Ondiki ni wach Nyasaye ngima, wach Nyasaye tiyo. Kendo ndiko wacho ni onge gima tek manyalo tamo Nyasaye. Emomiyo kata kapo ni tuo kata in go wach mane, wach Nyasaye oting'o dwoko mag weche duto. Omiyo bed piny mondo wawinjre kuom wach ma danasom e ndiko gokinyi ma kawuono. Nyinga an Bishop William Abol and jalego moro malango e piny Siaya County. Dala wan Matera School. Gisani adak e piny Nairobi ka kendo kae kama tiyo tich Nyasaye adak e piny Olympic Kibera kendo kanye kama kanisa nitie kama tiyo tich Nyasaye. Oh, en thuolo maber ahinya ma Nyasaye omiya mondo ochak wanenre kodi. Kendo an go wach ma dwa nasom indiko gokinyi ma kawuono. Kendo mane wach ma dwa nawuoye. Kendo bed gi winjo moyawore ka in kod dwaro e nyim Nyasaye. Mondo ka dakika ogik to walam kodi Nyasaye matimo gik ma dhano ok nyal. E kawuono adwa nasom e muma mar jo Galatia Adwa somi muma jo Galatia adek, kwan matindo apar kod adek gi apar gang'wen. Kanye ma winjo ka Nyasaye ochoma mondo mi asomie kawuono gokinyi ni mondo wawinjre e wach mondiki. Muma wacho kama e jo Galatia adek matindo apar gadek. Kristo nowarowa Kristo nowarwa a e kuong' mar chik, ka nodoko ng'ama okuong' nikech wan. Nimar nondiki niya, Okuong' ng'ato mong'aw e yath. Notimo ma mondo kuom Kristo Yesu gweth mar Ibrahim ochop ni ji ochop ni joma ok jo-Yahudi mondo kuom yie wayud roho ma- roho ma nosingonwa. Ma e wach ma dona wuoyi gokinyi ma kawuono, kendo ma e wach winjo ka Nyasaye ochoma sani mondo mi aler. Thor wach ma dona wuoye en Kristo magolo ji e kuong'. Kendo nitie gima iluongo ni kuong' manyalo mako ng'ato, kata dala moro, kata piny moro, kata gweng' moro. To kuong' komako dala moro, Gima nyalo golo dala ni kuong' onge unless ni gifwenyo Yesu ma dwana wuoyi gokinyi sani. Kuong' tiende ni en opposite mar gweth. Ng'ama okuong' en ng'ama ok ogwedhi. Kuong' en, op, en opposite mar hawo maber. Ng'ama okuong' hape rach. Koro nitie gima nyalo timore ne ng'ato kapok ofwenyo ni gima time en kuong' momake. To nitie gima kelo kuong'. Kuong' biro kokalo kuom ketho motim manyalo miyo Nyasaye kuong' ng'ato. Kwasomo muma mar chakruok tiyudo ka sama Kain nonego Habil, to Nyasaye nokuong'o Kain ma nonyise nobed jaba e piny kendo ok nobed kod kwe. Mano gima ne Nyasaye onyiso Kain konego Habil owadgi nikech remb Habil ne ywak e lowo. Wan gi miere makwongo mako nikech gik ma notimore e kinde mag kwere mane kwere otimo lokre sani sando nyithindo kendo nitie moko ma wegi emotimo kata mine nitie moko ma ng'ato wuon emotimo tim okelo ne kuong' wan gi jo mang'eny modak e bwo kuong' ka gisandore ka gikia gimomiyo kuong' omakogi ondikie muma mar ywagruok mar jeremia ni kwerewa noketho to gionge koro To wan ni moseng'adnwa bura kuom timbegi mamono. To nitie timbe meg kwere ma notimore kinde ma pok nonyuolwa. Ma sani wan ema wachulo gowi mane kwerego holo. Inyalo yudo ka dhako moro nyuol to nyithindo tho kuome. Gima nokelo kisoni manego ni nyithindo nyalo medo nokia. To koluwo mos to beno seche moko ae remo ma dayo moro ne jajuog wang'. Madayono nonego nyithindo kod juog wang' ma nyith mon moko nodong' gichako e thuondgi nikech daya noyiro nyithindgi to wachno sama ne timore kindego gwenge ne wuoye kendo ji ne wacho ni chi ng'ane en jajuok to ne ok dalano ong'eyo gima juogno biro kelo bang'e omiyo sani Mond mokend e dalano ok pir nyathi ma nyathi dongi, kendo remb nyithindo madongo nochwero konego gi jogo wang' tinde ywak e rakano. Momiyo mon mokend kanyo chulo gowi mok ne giholo. Osemiyo mine mang'eny oywak ka giparo gima timore e ngimagi. Ka seche moko adier nyuol tinyuol to nyathi ok dongi. Wan gi joma mako ich to konyuolo nyathi to nyathi ok tiek dweche ariyo kapok otho. Kendo otho athatha ma ok otuo. Kopenjo ni to ang'o ma timore? Nyalo tame fwenyo. Tiende nitie kuong' ma nego nyithindo e dala kanyo. En seche moko tim dayo mar jogwang' ma notimo chon ma sani oduogo sando joma odong' manie dala kanyo. Onge ng'ama nyalo goli e kuong' bilano mak mana wach ma somo e ndiko machon Kristo nowarwa ai kuong' mar chik. Monego kinyi ni kiwinja maber ichak nono gima timoreni, tibiro yie der nitie kuong' molowi. Kuong' nyalo miyo ng'ato dag e maisha mar dhier mar chandruok. Ninwang' ka in ng'ama osomo, kata in gi digri, kata in kata in daktari, kata in profesa. Tiyudo ka kuong' madala ukiti gi dhier, ma gima iyudo e lweti ok konyi. Kendo kata in gi mwandu e lweti, to mwanduno kethore ma gima okonyigo maber onge. Wan gi dala miyudo ka kata chiemo michamo ni tabu. Ma chiemo e lweny. Gimichamo jachien odagie. Kech dala nitie kuong' motamo ji chiemo. Kendo iyudo dieru seche moko wan gi dala ma kata ipur puodho. Mipur puodho maduong' kabisa. Miti matego pesa milos puodho nidhi keyo. To nikech ai dala mokuong' iyudo ka chambi ema tho e puodho. Ma joma jirandeni mupurogo to keyo akeya maber. To in kuong' otami nokinyal keyo. omi ai puodho ka gima ber miyudo maber miduogo e dala onge ko kamano to kuong'no nyalo miyo kata puothi mipuro yudo kong'eche mobiro chamo cham te to mag jirani to beya beya kech in ng'a mokuong' adieri be kibeto piny tipenjo nang'o matimorena momiyo aonge gima timo maogna kod kwe Gimomiyo mano timo en tie kuong' moluwi. Momiyo wanyalo gokinyi sani kendo gimomiyo inyalo Yesu ja Nazareth en nikech dhano duto manie piny ka nie bwo kuong'. Muna ng'a moyie kuom Kristo moyudo warruok. Yesu kende ema chulo nengo mar kuong' momako dala moro kata ngima dhako. Kata kibedo dichwo, madier in bende itiyo atiya kaka chwo weteni. To gima ipango ni dwa loso ok nyalo losore. Kendo adier inyalo tiyo matek kata inyalo kawo loan ni dwa timogo gimoro ma kiny nyalo konyi. To nikech idak e bwo kuong' jachien biro gweche moko ma pesa manie loso monego itimgo gima nyalo konyi donje gima ok nipango. Minyalo yudo ka seche moko kata ikawo loan mar milion adek to milion adek rumo ma gima ilosogo onge. Idong' kiwuotho kikwalo lweti ka stress dwaro negi. Wach omiyo chwo mang'eny ka nie udi to ling' ok onyal wuoyo nikech chunya lit. en go paro wiye opong' nikech nyo ayudo loan to jochien nomaye pesa ma gima noplan timo gi pesa ok otimore to en okuong' ma dalagi ochung' e nyime odagi ni gimaber ok nyal timore omiyo adier kata kibet kendi seche moko tiwuoyo kendi mipenjo to ang'o matima mi seche moko iselus hope mi ning'e ni gimaber ma dibedgo onge to kawuono akelo geno nikech ndiko wacho ni kristo ema waro joma okuong' kogolo ji e kuong' nikech ondiki ni nokuong' ng'ama uliero e yath Sama noketi Yesu e msalaba kogure, chieng'no Yesu ne tieko kuong' ne joma oyie kuome. Ng'ato ang'ata moyie kuom Yesu Kristo ma wuod Nyasaye, mokawo warruok mar nengo mar chuny morwako e ngimane. Jalno kata oa e dala kuong'o ma jachien kuong'ogo e kom, Yesu nyaka gole e kuong'no matime ng'ama ogwedhi. Kech ondiki niya, Kristo nowaro a e kuong'o mar chik, nikech nondiki nokuong' ng'a muliere yath to yesu noliere yath ewi musalaba mondo ogol ji e kuong' wan gi kuong' ma seche moko luwo ji koluwo timbe kwere machon wan gi kwaro moro ma seche moko ne janawi en nonego ji motieko kowadgi motieko gweng' kendo piny ne ywak kod nyinge konego yowuoyi matindo monego ger gweng' kendo ong'e maber ni ka ng'ane to ne ng'ato to nonego ji mano gima ji wuoyo kata sani onyuol yudo ka mbakano dhi mbele To kuom gima jaduong'ni notimo e dalani, omiyo sani nyithindo minyuolo kanyo nyaka yudie janduli minagore piny. Kendo e nyithindo minyuolo kanyo nyaka yudie jokong'o mamadho manindo oko. Wan gi dala ma kiyudo iyudo konyuoli yawuoyi mang'eny. To gin yawuoyi ma tije ma gitiyo gin tije mocha. En ndalo ma kata isomo minyono form 4 kata idhi mini college, to jachien nyalo gowo kodi ni kunyone buche mag jomotho e gweng'. kendo kanye ka miyudie ma sama ng'ato otho to ng'eni joko nyango ema roteke manyalo kunyo bur miyudo kidalani jaduong' kata okinyi sani kinena kibet e kom to nyithindi minyuolo onge migeno kuome madikonyi gin nyama piny obarogo te miyudo ka dir moro mi pod tin tiyudo ka tero mana mon machogi otho agone nyasach polo gi piny erokamano mano oro yesu kristo ma wuode Muma wacho ni Kristo ema nowarowa ai kuong' mar chik. Kata kuong' nomako dela ni jaduong'. Momiyo nyiri manyuol onge madhi tedo. Gin jobayo gi somo kata kamano gikomo kodi ot kanyo. Omiyo odi ka jodonjo chalo kama ipidho nyithi kiye. Nyithi wagogo ni opong'o ni ot. Ginyuol to gikelo to giduoko ni mondo ipidhnegi. Wach omiyo dayo mang'eny sani ting'o nyithindo mayom e tiendgi, nyithi nyigi. Kech kuong' odagi ni nyiri ok kendi. Adier kata kendo nyako tinena gokinyi sani kibet piny iwinja. Donge ibed ipenjri gimomiyo ok inyal gadhi tedo? Momiyo mbeseni to dhi tedo dini tedo tami. Nikech in bende jaber ibende ing'eyo ni jaber nanga boromi kendo chudwa ninde. Lakini kuong' ma dala ochung' e mbeleni ma onge ng'ama nyalo kendi ma loki chiege. Omiyo in ichodi tiweyi ichodi tiweyi. kendo ni kuong'no nyalo keti nyako mipon in ipomna kiro chuo mowuoyo kode mopang kaka odwaro kendoru moko nyalo bedo mulos mopang nyaka odhi timo arus to nikech in ng'a mokuong modak e bwo kuong ipo ka gima chielo sieko ma kethruok bedi kinde gi dichuono muweru moko chako dwari boko chako gone simu Gima timino ema iluongonu kuong' momiyo ayalo sani. Kik nitie ng'ama nyalo goli e wachno kiyie kuom wach mayalo. Iluonge ni Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Rembe mane ochwer e mus- e musalaba Kalvari ema tieko chola kod kuong' mag miere. Kata obed jaduong'no e dala mi aeno, ing'e maber gima wuonu notimo. Kata noloso mwandu gi remb kijana moro. Kata obed dala manopidhie majin manonyiewo majin mondo okel mwandu. Kech wan kod mire moko ma mondo manitie gin mondo ma jini ema nokelo. Sama ne gikelo mondo ne mor nitie kendo ji ne il ahinya. To sani ojamo loko, jochiende dwaro mwandugi. Omiyo sechegi dhano tho thoye magalagala e dalano. Iyudo ka moro tho ni pala kiyang'o, moko accident ema yude barabara mtokni gweyo, Mokigo grisa sigwa koche magi magi ketho nwa korago onge kijuchinde go dwaro remo. Omiyo wan gi mire mang'eny ma thoye ma nego ji gin thoye ma galagala. Nikech mwandu no loso marach. Wasigu ne mano kelo mwandu. Juchinde onge onge jachien ok nyal kelo gima konyo ng'ato. Mano gima okelo kuong' e dala ka ng'ato. Mume nyuolo nyithindo ma dhogi chwero lawo. Ka juchinde go kelo ura omako go dala. omiyo kiwuotho e udi tiyudo ka ng'ato ka ng'ato nigi nyathi mar aura jochende mag majini mano nyiewo dala nolokore gi ji chamo to wan gi yesu ruodh- ruodhi jateko mar joteko jalo ma ka ng'ato yie kuome kata jochende ma dalaugo ogoni kambi matek ma giramori dichuo miwuotho gi tuoche moko mok chiedhre kech kuong' ma dalau keto tuo moro kuomi mipimo to ok yudi yesu nigi teko molo kompyuta mapimo remo Onyalo nongo odiechieng' tuo modak iremi no mogo changi gokinyi ma kawuono. Nikech en ema ndiko wuoyo kuome ni nokuong'e nikech wan. Iwinjo dhako gokinyi ma kawuono. Kata bed ni neno masira e dala mokendie. Nitero gi kiage manie dala tinde yake fwenye. Kata en dala moro pidhi jochiende mawuoyo gi ji. Mok iwinje kogo mbaka seche moko kotedi chiemo to chiemo ok ji e mesa. Seche moko pidhe en jachien ma seche moko ineno kowuoth e dala gik motimo nenore. Luoro omaki kuom dala ma nitede kendo iwinjo ka jadala wuoyo kodi. Inyise ndalo ka dhako motedo ka aga ma kia to nyaka itho. Wachno omiyo dak e dala to dak kod luoro kech kuong' ma dala nochung' matek. Akelo Yesu ja Nazareth jal ma jochien oluoro. En ema en gi teko e piny Gerasi. Ka Yesu idho yie chomo Gerasi chieng'no Muma wacho ni yamo gapaka notuk e nam mondo goyie ma Yesu idho. To gima ng'eyo ni gima onge gima tek matamo Yesu ja Nazareth. Sama japuonj nogo e piny Gerasi oyudo dichwo moro mokwong' ma dalagi omako matek motime janeko modak kaburi kama iike jomotho. Muma wacho dichwono kanye kama nodakie. Ka piny orugo kinyi to dak kanye kama oriye. Koro modhiambo to godo ringre mag jomotho to chamo. To ng'ado dende kod kite koywa ka en i jela. Wasigu sande. gino noselal ni chuono kendo jodalagi noseweye en ng'at ma kata chief mar gweng' ne ok dewo kendo nyaka nyuonde noselogo e lwetgi nodong' kende ka jochiende osiepene to yesu wuod nyasaye man gi teko gi nyalo gi loch chieng' manogo kanyo kaka neno ka yesu gowe dir odigo kinyi ma kawuono jochiende mag leja aluf ariyo nogo nduru matek kowinjo yesu ja nazareth ka ruoth olor okinyi ma kawuono kata gi jochiende ma noromo matek kata ging'eny gisego ji ma ginego ji mang'eny e dala mi king'iyo dala to liete ng'eny moloyo joma ngima kech jachiende nomako dala dhigo mano kuong' manego ji kawuono yesu wuod nyasaye jal manyalo chungo yamo makudho ema wuoyo kuome gokinyi sani en ema en gi teko mar tieko kuong' momako dala moro kata bed mana kuong' mar mer momiyo ji tho mana komer e dalani ma king'iyo wuon nyithindo notho komer jakong'o wuon monindo oko nyithindo monyuolo be jokong'o te ma onge mamiyi kwe mama omiyo churi ni iseiko ni chiliel to yawuoti mono odong' ma koro ne nyalo kawo sukani mondo okonyi ema koro lokre stres manegi omiyo kata kibet yot ionge mor nyithindo timoni gik malit mahinyo chunyi moruko biro neno ka dhako modwa kendo to kendo dhako mambasni kata maduong' moloyi obiro gi dhako moro moti ni mane chiege mondo nokendi to en nyathi ma pod tin dalani okethore adier ma kata ibe kamibe tiwacho ni ionge geno kendo chunyi lit chunyi neno tho gima timre kuom nyithindi mi igombo chamo sum mondo ideri to kawuono akelo yesu jal matieko kuom minyalo winjo kuome gokinyi sani kibet e kom moch adier gimiyalo to gini timre e oda ka kendo jochende gi sanda jochende oketho nyithinda moko girwako e chode tho ka kokimie monego moko girwako mnikuo motho kod obunde nyaka nyithindo manyiri yudo ka da ot moro nyaka nyithindo manyiri jokuoge yudo ka nyathi ma nyako ema otho gogang' kendo en e jating' bunde Mano nyari minyuolo mipuonjo mihero, jachien omako dhigo, kuong' ma dalo dong'go. En gima tek ni adier ma kata kibet kendi, chando chunyi ni tetene mana ang'o. Kawuono akelo Ruoth Yesu Ruodh warruok, jal manyalo golo ot e lwet jochiende. Kata ibed nyako matin, kuong' ma dalo obaro kod orwaki ni mer. Imer to pod itin, midong' duk e kor piny kiwuoyo kendi. Jachien omaki, gima digoli kanyo otamore. Jiwuoyo gi nyaka minu monyuoli, wacho ni nyathina jachien sando. adiru sandi ibende ok en hero ne mondo imadh kong'o tipapa ka gimoro teri ma kata idagi kech kuong'o maki kawuono akelo yesu ja nazareth jal ma muma wuoyo kuome muma ma asomo wacho niya kristo nowarwa ae kuong' mar chik ka nodoko ng'ama okuong' nikech wan nimar nondiki niya okuong' ng'ato mong'aw e yath ondiki ni okum ng'ama ng'a- ong'awe yath to yesu nong'awe yath e musalaba nikech kuong'o momako piny mondo ng'ama oyie kuom yesu mane ogur e musalabano to kata oa e dala mokuong' machal nade to yesu gole e kuong'o kata obedo kuong'o mar musumba ma ji thoye ka onge dhako momedo chuyi kiromo piero ang'wen ka kendo tami Kino dhako mondo gikend to keseranu gi kindi kode. Muweru magi mochwanyu onge. Wan gi nyaka ma kendo ma gidag dhako kata higa achiel. To chieng' moro kodi to ka dhako no gichwanyore. Osetimre ni kata kuom mana adek kata ng'wen. Gima timi tami. Kuom modalo en kuom ma jithaye ka wasumbni. Seche moko en gima kinono mos. Hiro ni nyaka baba ni monyuol ne gichwanyore gi minu. Ma minu noduogo mana kone oseiko babani. ma unu noik musumba ma onge dhako motimo nende liende to gini oluwo jodala gini dhi kodu mano kuong'o makou ibi itemo adier mondo dak kodo dhako kata kamano otamore adier en gima oloyi modong' kodi ma wuoyo kodi momiyo nyaka osiepe ni kod mbese ni jari kendo osiepe ma utiyogo kwa matiye in ya mbaka ma gigoyo kata ijajua kadi kini jua kadi kama itiye kanyo Yudo ka ji obet punyini miwuoyo kuomi kendo giwacho ni kendo tami omi onge sauti kind ji. Kech kuong' madala woloroni. Ibe chunyi lit seche moko iwuondo ne nyiero kata kamano. Lit ni pi wang'i churi kidong' kendi. Isedwaro yo mibed yudo go kuyo tamore. Kawuono akelo Yesu ja Nazareth. Jal manyalo waro ng'ato kata obed nokuong'i kuong' mane. Kata juga moriema nokuong'i. Kuom gima ne timo kata ni kwelo. to bang' kuno ok irgi kama ni kola ma gino nodong' kodi omiyo in onge gima ber manie lweti kata temo kuogni yesu nyalo wari kawuono moweni richo mane timo moketi moketi kare mogwedhi mibende ibed kod kwe mano e wach ma miyo yesu yalo kata bed in dichwo ni kwalo gir dayo moro moti ma dayono noywa gi pi wang'e mobuko wiye kod buru kowuoyo kuom nyingi kuom gima ni kwalo to ni idagi dwoko Mara notho ka nokuong'i, omiyo in iwuotho kiladhori mi kor piny. Gima ber ma dibed e lweti onge, kech dayo moro nokuong'i kuom gima rach ma ne timo. Ririg bende ing'e maber gino to ne timo. Kendo mano gima omiyo ise lose hope in life. Wacho ni gima tima, ang'eyo kama noae, kech dayo ni nokuong'a adier. To Yesu nyalo weyoni kawuono, kuom gima rach ma pi wang' dayo nochwer. Machak gwedhni bed ng'ama kare. Gima onego ing'e niya, kata kapod en gima osetimo higni gi higni to kinyalo yie kuom yesu ruodh warruok mondo ikaw warruok gokinyi sama yaleni mondo yesu oweni richo misetimo mokelo ni chandruok to kawuono gima timi nonyalo rumo chuth mibebedo janeno ni yesu nyalo kata obed dala ma jachien oketho maonge gene iye ma ji te wuotho ka dawo kineno wuoyi maduong' chal gi wuoyi matin kineno nyako maduong' chal gi nyako matin dala ji te chalre ma ka ji oromo to ji ywak ywak achiel ka mar punda onge geno kuom joma onyuol kanyo adier en gima lit ni adier ma kata kibet kendi iwacho ni onge gima ber manyalo wuok e lweta to yesu mayalo sani nyalo wari kuom gima okelo chandruok momakino mipoko bende oloko ngimani ibe ibedo janeno keto ndiki no ndiki niya okuong' ng'ama oliere yath Yesu noliere e musalaba nikech richo mar mokelo kuong' mane momiyo japuonj notho e musalaba Kalvari. Kawuono wayali Yesu ja Nazareth. Nende nyako moro matin manena. Ma en dalagi ng'ato ok nyal yudo tich maber. Kata isomo to ibiro ndiki med. Waluongi anti od moko od watni. Kidaki ot moko od jodalau. Kanye mi ndiki eti ichule pesa mok nyal konyi. Seche moko isomo adier rieko bende in go. to jachien mar kuong' madalau odino yoreni te migowoga imed idaki ot moro mok od watni kanyo be iyanyi kendo isandi ber miyudo kanyo be onge pesa michuli kanyo be kokonyi kata chuli pesa to pesa no be kethre lweti ma gimokonyigo onge nikech kuong' odinoni isedong' ka chunye lit Omiyo otieno sama janindo in ok inind. Nindo kichamo pi onge ka pi wang'e chwer. Iyuok seche moko nochweyi gi wach sama ji chiemo e mesa. Koro ka in iwuoyo ni marach ka ji chiemo. Miyo seche moko idhi nindo ka chunyi lit ahinya. Jachien noketi kod stress. Ionge mor minene piny. To kawuono akelo Yesu jagonyo ji. Jal manyalo romo ni ngimani gokinyi ma kawuono. Kata ka piny nyiri piny goni siboi. kata ochayi gi joma tindo moko onego ochayi yesu nyalo mako lweti kawuono kiwinjo kuom gima otimo- timreni marachno mane momiyo iyalo yesu ja nazareth awuoyo kuom kuong' manyalo mako ng'ato ma kata in jabiashara ichako maber titieko marach wan gi joma nochako biashara ma biashara ne ringo maber ahinya kendo ji ne puoyo kendo notimo gik madongo mineno to seche moko tim mane timo ni biasachi ye ma nokelo kuong' kuom tiji wan gi joma nowuotho dhi ka juoga mondo ajuoga omigi yath ma gilosogo ohala ma sama noyudo yath ajuoga to nochako dhi maber moande noloyo ohala mag ji ma ji timo machiegni kode ma en ema customers nopong'e sama koro gino noloko kode mondo ma noloso gino te mondo jachien okawo te To biashara sani odong' ma ng'ama nyiewo gik miuso onge. Idong' kanyo kineno miyo chunyi lit gi jowadu ma uso machiegni kodi. Chunyi rach kineno ka ng'ato uso to in ng'iye kod bath wang'i. Kech jachien odinoni. Iwinjo gima nokelo kuong' moketho ohandi ing'eyo. Gima ne iwuotho kidhi omo ka joga emokelo chandruok. to kawuono yesu nyalo weyoni migol yath ajuoga manomi miwit oko mikaw yesu mondo obed ruoth mar ngimani gi tije mitimo japuonj nyalo gwedho tich mar lweti kata ji osechayi ma ji tinde nyieri iwacho ni sungre ni ji tinde onge to yesu nyalo chako dwoko ni geno kendo keto ndiki dokuong' ng'a moliere yath yesu nokuong' ewi msalaba mondo ogol joma jokuong' omako matek kata obedo mana kuong' mar chode momako dala moro momako ot moro wan gi dhako machamo pi wang'e nikech dichuoro mi kod chode e ot riru chode mokiare en chode modhi adhiya kabisa chode ma sani odhi momako ji miyudo nyaka ng'ato nindo gi nyathine monyuolo mano koro chode mano kuom momako wuod ng'ato maketho dalane miyudo ka ng'ato nindo gi nyare monyuolo ma seche moko nindo gi nyathini monyuolo momako ich bende onyuol akia ni nyathi monyuol e odni koro iluongo ni ng'a mano mano ok chode da mano kuom maketho dala moro ma kata ka inena dichuo to tim bilano ni e ngimani onego wari kech mano gima dhi ketho kari kendo onge dongo mari mano gima nyalo dhi kodi masik dalani chuth to kiwinjo yesu mayalo piwonge nyalo chwer minyis yesu ruoth wena asetimo gima kara asebaro asetimo gima rich kuot mok anyal wuoye to yesu nyalo weni kawuono onge richo ma yesu ok nyalo wene ng'ato kata ninego ng'ato manie lela sani nikech in kata nichwo mana ng'ato go pala kata ibed jambazi ma go jigi risasi ma jakuo ma ji ong'e maber ni jakuo kendo isenego ji yesu nyalo wari midwoko bunde minegogono mibed ng'ama kare mibed jainjili miyalo wach nyasaye ok in ema wango wari kendi onge richo ma yesu ok nyal wene ng'ato kata ibed ajuoga mosenego ji e gweng' ma piny ywa kod nyingi ka ng'ato othe e gweng' kini mong'eyi yesu nyalo wari mowene timo juok mar nek ma jachien timo kodino mibed ibed ng'ama kare nyalore kiwinjo wach mayalo sani mondo yesu oweni richo mokelo chandruok awuoyo kuom kuong' momako ng'ato nikech richo mane otimore ma yesu nyalo ware gokinyi sani kata obed ni in dalani jokuoge miyike nikech kuong' mar kuo mako ji nyithindi jokuoge te onge nyathi mok kwel Kech mano gir rembu. Kilewo mos tino kwaro moro nogo kod kite ka nokwalo dhiang'. Marembe nochwere barabara konege. Sani nyithindo minyuolo te gin jokuoge. Chando chunyi nang'o matimore. Ayalo Yesu manyalo wari kuom no. Makech odi maduok ni geno. Kata obedo tuo manego ji mar kuong' maka ng'ato. wan go jomoko ma tho tho moro ma ka tuo onego ng'ani to tuo monego ng'ani kiny nene kuom ng'ama chielo en gir dala yesu nyalo waro dala magol gino kuom joma chiene nosando emomiyo kinyi ma kawuono para ne gima timore kata igo olamo kinya yudo tich ng'e nitie gimoloro yori mar tich kata ka be ni- tede emotamore nitie gimoloro yori mar tedo kata ka en mana kende motame nitie gima nyalo loro yori mar kende to adwa ni alam kodi nyasaye mokete e studio ka sani adwa ni mondo walamie nyasach israel adwa ni walamie yesu ruodh ruodhi jal manyalo waro ng'ato magolo ng'ato e kuong jal manyalo timoni maber dichuo jal manyalo chango tuoche motamo pesa jal manyalo kelo kwe ne dhako maonge kwe dak mare modak e dak mar lweny kod dhogo koko yesu kende yerusalem ruodh kwe en ema dun walam kodi gokinyi sani kama inena kibet piny kiwinjo ka yie olimi mar mako tv minenani mak tv ni walam kodi nyasaye mondo teko mago kuong motueyo ngimani yesu oketh sani kata ki idhi mar gochonge piny gochonge piny mondo walam kituo ket lwete kama lit maramino mondo walam kodi nyasaye walamo asemi duong' yesu wuod nyasaye kech in ema ne chulo nengo mar golo dhano e kuong' momako piny ing'eyo dhakoni gi dichuoni kijanani gi nyakoni ing'eyo jaduong'ni gi dayoni ruoth ing'eyo gima rach matimre e ngimagi kendo sand mar kuong' omakogi to kaka jatichni kawuono Alami ruoth mondo iwenegi kendo igolgi e lwet kuong', kata obed kuong' mar dala mar kwaro kata mar dayo, kata obedo gima nadi mokelo chandruok kod ngimagi. Asemi gino chik sani e nying Yesu Kristo mondo owe ngima dichuoni, owe ngima nyakoni, owe ngima dhakoni, owe ngima jaduong'ni gi dichuoni Nyasaye. Erokamano kuom chango jal matuoni. Erokamano kuom waro chuny ng'ama dwaro warruok. Asemi ni isegwedho gi Nyasaye. Duong' kod pak loch odogni ma nyaka chieng'. Duong' odogni nikech isekotimo. E nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ago erokamano ni Nyasaye. Bed gi yie kuom Nyasaye mwaselamo. Kendo gimonego itim nodwari e kanisa kama iyale wach Nyasaye mar warruok. Mondo idonj kanyo mondo ilam Nyasaye mondo oneno ka gik matimre gorumo mok nichak inegi kendo. Kendo ibiro bedo janeno. Atieko ka fulo nyinga kendo an Bishop William Abol. An ja lego mor malanga e piny Siaya County. Sani adak e piny Olympic Kibera kendo kanye kama ne kanisa kama tie tich Nyasaye. Kadi dwar mondo tudre kodi yor sime. Namba mar sim ni screen piny kanyo en 0721 280025.